Merħba, sinjuri, dan huwa Shooter, il-programm illi u twil bizzejiet daqs kemm meta tiftaħ il-vit biex timna l-banju. Ħames minuti kollox. Jekk taraw xaġa interessanti, hawnhekk jew inkella hawnhekk sewwa. Issa, beda dieħel is-sajf u ħut induna għaliex meta mmur nimxi jew hekk il-ħadd tibda tara xi tnejn hemm u l-hawn jixxemxu jiena ta' raġel li jien nħarsilhom. Eh, sakemm ma nkunx mal-mara x'hemmhekk minn tnejn kapaċi nibda nara erba' bid-daqqa li tini, imma insomma mhux dak il-punt, il-punt huwa li dieħel is-sajf u tibda tistaqsi d-domanda. Din is-sena għamlet biżejjed ċita? U kemm suppost tagħmel xita biex tkun biżżejjed għal pajjiżna? U aħna ta' xuter nistaqsu. Taħsbu li qed tagħmel biżżejjed xita? Le, u.
Le, ma nafx qed insaqsik. Għal x'ismu għan-nies tal-bdiewa u hekk. u. Eh, Għadu mhux biżżejjed. Mhux biżżejjed.
Ma naħsibx tal għamlet biżżejjed. Ma taħsibx għamel biżżejjed, għamlet iktar mis-sena l-oħra. Iktar mis-sena l-oħra hekk.
Hekk ħoss. Mhux hekk?
Din għamlet biżżejjed xita din is-sena? Il-medja annwali tax-xita fil-Gżejjer Maltin hija ta' madwar 550 millimetru, iżda s-sena li għaddiet għamlet biss 220 millimetru. Tajjeb ukoll ngħidu li disa' minn dawn l-aħħar għaxar snin kienet dejjem taħt il-medja. Jiġifieri dis-sena qegħdin Naqra aħjar dis-sena li qegħdin fiha, mhux hekk, mis-sena l-oħra. Fadlinna sa Awwissu, nisperaw li tagħmel iktar xita. Huwa tajb ħafna meta tagħmel kif qed ngħidu ħafna xita, imma iktar kemm tkun mifruxa fuq perjodi itwal dejjem aħjar. Sintendi ma tagħmilx biżejjed xita fi gżejjer Maltin biex inkunu nistgħu niddependu biss fuqha u ħabba f'hekk nużaw id-desalinizzazzjoni u r-riutilizzazzjoni ta' l-ilma, li din tiggarantixxi l-provvista ta' l-ilma ta' gżejjer Maltin. L-azzjonijiet żgħar sempliċement ta' kuljum li nistgħu nagħmlu, anke sempliċement nagħlqu l-vit u ma nħallux l-ilma għaddej, jagħmel differenza kbira. Tajjeb ukoll ngħidu għall-użu tal-bjar fid-djar, li hemm skemi stabbilixxiti mir-REWS fejn huma jgħinu l-individwu biex isewwi l-istrutturi tagħhom. L-Aġenzija eh, tal-Enerġija u tal-Ilma toffri servizzi b'xej permezz ta' house visits, uffiċjal minn tal-Aġenzija jiġi jagħmel house visit lill-individwi u jagħti modi kif tistgħu naqsu mill-konsum tal-ilma u l-enerġija. Dan is-servizz eh, huwa b'xej u jista' jsir mis-sit tagħna tal-ewa.
U issa tafu, ġifieri jekk tafu tagħmlu dik iż-żifna biex tinżel ix-xita, ħejjejja, ħejjejja, ħejjejja, agħmluha, jew inkella iktar faċli ibżgħu ftit għall-ilma. Naraw x'rajna din il-ġimgħa? Rajna! X'rajna din il-ġimgħa?
Aj ma xi spejjeż għandi sant Mado. Oda mhux kulħadd jiġih xahar ħażin. U jien decade għandi ħażin. Ma nistax nuhu r-ruħ. Imma ħażin hux. Taf fiex qed tonfoqhom? Ejja hu, bżonnijiet, he. Ikel, xorb, nimmaġina hu. Le, le, bżonnijiet tagħna n-nisa, eżempju, blow dries, masages, make up, nagħmel dwiefer, eyelash, sara, wasalt għad-dwiefer issa. O Ajma, imma dak mhux bżonn. Eeh, inti jaqaw għandek xi waħda mqanfda jew? Bżonn jiġi mela. Hekk għidilha, ejja, x'rajt?
Jien xejn ma rajt hi, imma din aħseb rat xi wieħed kbir għax kif tella' l-ħut aqta' kemm għajtet, ejja ħa narawha. U meta tmorru l-airport m'hemmx bżonn tipprintjaw il-pass.

Ciao.
U sinjuri dak kien shooter, jek taraw xaġa interessanti jibatunna fuq dan li email address jew kella hemm il-WhatsApp ukoll u anke jek tiżuna niġu ximkien jew nistħarġu xi ħaġa ibatunna hemmhekk. Għandna niltaqa' waħda fl-istess ħin fuq waħda.